Kesi Video Production YouTube Channel ah kan lo lawm cheu a, tun ṭawm chu thungainawm danglam tak mai i ngaithla ho leh dawn ila, min lo la subscribe lo in awm a nih chuan khawngaia min lo subscribe vek turin kan sawm va che u. Old Henry Tun ṭawm video ah chuan Salfel hmuhnawm tak mai Old Henry tih kha kan thlir ho dawn a, min lo subscribe in min lo like sak vek dawn nia. A tirah chuan mipa pakhat hi police ni awm tak an awm a, badge bel pathum in an um a. An zinga hotupa ber ni awm tak chuan a ke ah kap fuh in a tlu tawp a. Police pa chuan kal chilh in, Khawi lamah nge a kal tih in a zawt a? A hriat loh thu a chhan chuan a hliamah tak chuan a rah sak vak vak a. Engmah a la sawi lo avang in Shri chuan a nghawng ah a thlung leh a, tichuan a hnuk ta a. Chutah thei leh thei lo in An mitzawn kalna lam chu a hrilh hram. Chhuah chu a dil nghal a, mahse a tangkai tawh lo vang nge ni? An khaihlum ta tho a. Tichuan changtupa Henry-a rawn lang ve leh ta. Henry hi New York a piang niin kum thum a nih atang chuanin hmun hrang hrangah an pem a. Mexico-a hun eng emaw zat awmin hna chi hrang hrang a thawk thin a. A hun hnuhnung erawh chu huan leh lo enkawlin a hmang ve a ni. Chu chu a nihna dik takah a pawm ta mai a. Helai ram nuam leh ral muang takah hian a fapa leh a nupuia unaupa te nen an khawsa a. A chhan chu kum sawm hliam ta khan a nupuiin a thihsan vang a ni. An in atanga hla vak lova a nupuia unaupa chu awmin hnathawh tura awm pawhin an inlawm thin a. Thla muang takin rante an vul a, an pa fa a an titi lai tak chuanin a fapa chuanin an in lam pana sakawr rawn kal hi a hmu a. An pa fa a an va pan hnaih chuan sakawr chungah chuanin thisen a lo kai hnuam mai a. Henry an sakawr neitu zawn chu tumin a fapa chu sakawr lo venga inchhung lama lo tawm tlat turin a hrilh a ni. Henry chu sakawr neitu pa hnu chhuiin a chhuak a, a tawpah mipa pakhat bawk khup zawng a lo let reng hi a zuk hmu a. Chu pa awmah chuan kahliam a ni tih a hmu a, a piah lawkah chuan silai leh ipte a chhunga pawisa khat vek lo awm hi a hmu a. Vaina kara inrawlh a duh loh vang chuan a kalsan mai a, mahse a rilru nuam thei ngang lo. Chu pa nunna chu chhan hram tumin a hruai haw ta a, a chetna hnu chu chhui harsa in a hnut chhiah nghal bawk a. In lamah chuan an hmel hriat loh damlo chu an enkawl ta a. Henry chuan damlo pa pawisa ip leh silai te chu a thuk ru a, mahse a fapa Wade-a chuan a lo bih thla kur mai a, a tuk zingah pawh damlo chu a la harh miah lo. Henry chu doctor koh tuma a chhuah hma chuanin an damlo enkawl lai chu hrui zen hianin an tawn bet a. A fapa Wade chu lo veng tlat turin a hrilh bawk a. Lehlamah police pathum te chuan mi an la rawn zawng char char a. An zinga pakhat Mexican pa chu hnuchhui thiam tak a ni a. Tichuan Henry chuanin a fapa kalsan ta a. A kal liam ve leh a fapa chuan damlo pa thil a pan a thuh ruk naah khan kal vat in a silai chu a la a, pawn ah chhuak in silai kah chu a zir ve ta a. Silai kap ri khawk rum rum karah an damlo enkawl chuan in a naupan laia a thil tawn chu mumang ah naupang sual bili an a thih hma a a hrilh i lu dah hniam la i him ani mai tih chu chiang tak in a hmu leh ta a. Henry chuan in kawng lak ah police ni awm tak pathum hla taka chilai a hmuh ve leh a sakawr chu thingah thlungin a va en thla a. Police pathum zenga hnu chhui thiam chuan an mizawn chu amah chiah a nih a rin loh thu a sawiin thawm a hria ta a. Thawm a hriatna lam chu pan nghalin a thianpa chuan a kap ta pawp mai a. Mahse Henry chu an in lamah a lo phi thaw hman daih tawh. In lama damlo an enkawl chu rawn chhang harh in Henry a fapa Wade chu a silai leh pawisa awmna a zawt nghal a. Chu veleh a pa Henry a rawn hawiin damlo pa chu a rawn pet pawp a. A hliam laiah te chuan a hnek sak bawk a. Tichuan an damlo chhar chu thutthlengah chuan an phuar bet a. A awma silai mu chu Henry chuanin a lak chhuah sak a. Tu ngei ni tih a Henry-a zawhna chu. Chu pa chuan police a nih thu a changin Henry te pa fa chu amah um zuitu te rawn thlen hma a tlan bo vat turin a hrilh a. Chumi hnu rei lo te ah an damlo chhar sawi ang ngeiin Henry chuan sakawr chungchuang mipa pathum an in lam rawn kal mek hi a hmu a. Henry chuan a fapa hnenah an damlo chhar chu thukru nghal turin a hrilh a. Silai a lak chuan a fapa in a mu thun sa lo kap zo vek tawh tih hria a. Silai nen pawnah a chhuak nghal a. An zinga hotu pa ber a lang chuan a hming ket ṭe mah nih thu leh Police an nih thu chu sawiin a awmah pawh Police badge a inbel bawk a. Career tih hming pu an zawn thu hrilhin kahhliam a nih thu te, misual tualtha hmang a nih thu te a hloawm zia te chu a hrilh vek a. An rawn kal kawng a thlan an hmuh thu leh mipa dang an hmuh thu sawiin Henry chu nupui a la nei leh nei loh thu leh a chanchin an zawt a, Henry chuan huan enkawltu mai a nih thu sawiin an rawn kal kawng a mipa an hmuh chu a nupuia unaupa a nih thu leh thlan chu a nupui thlan a nih thu a hrilh bawk a. Ketchum chuan a tawrhpui zia te a sawi ve a, an mizawn career chungchang bawk chu zawt lehin Henry chuan chutiang mi a hmuh loh thu a chhan hnuin a kalsan ve leh mai bawk a. An kalsan mai chhan pawh hi Henry-a silai lo hum dan kha huan lo enkawl thin mai mai hum dan a nih loh thu leh Cat Chaman a hmuh thiam vang a ni. Henry chuan a fapa chu bengin a rem tih hma chu silai chu lo khawih tawh lo turin a hrilh a. A fapa thinrim lutuk chuan a pa Henry chu mi tlak tlai lo a nih zia leh remchang hmasa berah a kal bo san hmak tur thu chu a sawi chhuak a, a room-ah luh san hmak a. A pa Henry a rilru chu hna ve khawp ang nia. Tichuan Henry chuanin, Duh zawk nge daw sawi che u, police in nih thu in sawi ve ve bawk si a, engati nge tiin ka ri chu a zawt a, ka ri chuan an ni kha suam hmang an nih thu leh police badge an chhuhsak thu leh a police thawhpui te pawh khang suam hmang te khan an thah vek thu a hrilh a, an ni kha an rawn let leh ang tia a chian thu Henry chu a hrilh tel bawk a, lehlamah Ketchum chuan a nau pakhat chu. Henry-a en thla reng turin a tir a, zanah Henry-a'n Carrie chu zawhna tam tak zawtin Police a nih tak tak leh tak tak loh chu fia tum ta a. Police a ni tih a fiah hnu chuan a silai chu pein a pawisa ip pawh chu la chhuak nghal turin a hrilh a. Carrie chuanin a pawisa ip la tura a thawh kan lai tak chuanin Ketchum-a'n en thla tura tirh a nau pakhat khan inchhung lam a rawn kap ta pawp pawp mai a. Henry fapa Wade chu kah hliam niin silai a pe ve ta a. Fimkhur hle tura chah hnu chuanin a silai hman thiam lahin misual pa chu a veh ta a, a tawpah a biruk na chang chuan a rawn chhuak a, Henry chuan a that a, an vawkvulhna lamah chuan a ruang a hnuh pheih lai chuanin misual pa bana ser awmze nei tak chu a hmu a, vawk chu atan a hmang nghal hmiah mai a ni. Henry fapa Waite-n a pa thiltih a hmuh hnu chuanin a nihna dik tak a zawt a. Henry chuan a fapa zawhna chu ṭang taka lo chhang lem lo chuan a nu nen an intawn hmaa thil tih tam taka inchhir thu hrilhin a kalsan a. Carrie chuan a naupan laia thil tawn chu mang lama hmu leh a. Zingah Henry nupuia unaupa in a savakah thlak te a puah mek lai chuanin Police nih a inchal suam hmangte chuanin an rawn pan leh ta a. Henry an nihna dik tak an zawt a, an intibuai nghal ta mai. Lehlamah Carrie chu kal a harsat em avangin Henry te pa fa chu Ketchama te an rawn kal leh hma ngei a tlan bo vat turin a hrilh a. A fa Pauwi te chuan beih chak viau mahse pa ber Henry chuanin kalbo chu tha ti zawk a chhuah an tum ta a. Chutih lai tak chuan misual Ketcham te chu an rawn lang leh ta a. Rin loh lam atangin misual te chu an rawn kal ta teuh mai. Henry te pa fa chu inchhungah an lut leh nghal a. Ketchum chuan nimin khan dawt min hrilh niin ka ngai a, in mithuh ruk curry kha rawn chhuahtir ula, nangni chu engtin mah kan ti lovang che u. Anih loh chuan in thi vek ang tiin in remsiampui a tum ta a. Henry chu a inngeihtuah fe hnu chuanin in beih mai chu pawi a ti ta lova. Mahse a nupuia unaupa chu thi hneng hnuang hian a rawn hruai lut ta a. Henry chuan a silai hman thiam la nghalin Inbei a peih ta reng mai. A fapa Wade pawh chu silai pein an awmah tak tum turin a hrilh a, a kahfu hma chu kap char char turin a ti ni. Henry chu a silai hman thiam nen chuan a rawn chhuak ta a. Misual Ketchaman, Police an nih loh a hriat tawh a rin thu sawiin changtupa Henry chu a nihna dik taka zawt ta a, mahse thudik a chhan a ni chuang lo. A unaupa leh inchhunga awm police Curry te chu in thleng turin a ti leh a, mahse Henry chuan a thu sut duh tawh chuang lo. An mizawn a awm loh thu leh a unaupa chu chhuah nghal vata haw vang vang turin Ketchum te chu a hrilh a, haw an tum lo hmel hle mai. Thawk leh khatah Henry unaupa chu Ketchum-a chuan a chal darah tak a kap a, chutah Wei-te in sum zo lo chu rawn chhuakin a rawn kap ve ta a. Tichuan in do nghalin Henry-a'n a fapa chu inchhung lamah a luhpui nghal ta vat a. Ka ri pawh chu ama lah ka fuh niin Kechaman a nau pakhat a tha leh a unaupa a tha sak chu an inrul tawk chiah thu sawiin inremsiam a tum leh a. Mahse Henry chuan a fapa hnenah, I lu dah hniam la, i him a ni mai tih a hrilh chuan ka ri chuan Henry a nihna dik tak a hre ta a. Henry chu a naupang lai a, Henry chu naupang sual, lu man to em em, May Boney-a, Billy tih a lar em em, A naupan laia a hmelhriat mumang lamah pawh a hmuh fo kha lo ni reng mai. Henry chu a cowboy thuam famkim a inthuam in a chhuak a, an inkap nghal ta char char mai. Henry chu silai muleng karah chuan inchhungah chuan a zuang lut a, a fapa chu chhuak reng reng lo turin a hrilh a. Tichuan silai chu akin dawhkana chemte chu a la a, misualte chu a that hmiah hmiah mai a, misual ho zinga hnuchhui thiam berin A thiante thi hmuh chuanin tlanchhiat a tum a. Mahse Henry an alo dang. Henry an a ralthuam te chu lei a peih thla turin a ti a. Misual pa chuan pha kar chhuah tum thut. Mahse Henry chuan lo hmu thiam ve vekin a kap hlum ta a. Misual boss Ketchum lukhum a hmuh chuan a la dam tih hria in Silai a phawrh a, chutah Ketchaman a rawn kap nghal a. Ketcham hi a biangah kah hliam a ni a. Henry chu a dar ding lamah kah fu niin, tlanchhiat pahin ramhnuai lamah an inkap zel a. Thingkung phen atanga an inkah fe hnu chuan Ketcham chu Henry an a kap fuh ve hlauh. A tawpah Henry chuanin hmun leh hmunah a kap hlum ta a ni. Silai chu a bulah a paih ta daih a. Hliamna tak tuara in lam a thlen chuan. A fapa in a lo kuah chat a. In chhungah Carrie pawh chu a lo hliam na ve hle a. Henry chuan a fapa Wade chu Carrie hliam tih fai nan tui leh la pawh chhiar la turin a tir a. Thisen chhuak nasa lutuk dan nana Carrie-a kawr ban an pawh thler sak chuan Police Carrie pawh chuan khang suam hmang misual rualte ser nei ang kha a lo nei ve kar mai. Chu vei leh Carrie chuanin hmun leh hmunah Henry chu a kap a. Thudik engkim a hrilh vek loh thu sawiin Police tak tak chu a lo ni ngei mai a. Mahse khang suam hmang ketchum te kha bank rawk turin a thian te nen an thawhpui a lo ni a. Mahse a tawpah ketchum an thah vek a tum tih an hriat tak ah chuan pawisa chu la in a tlan bo a. Amah chu kah hliam niin a tir lama ketchum a thah te kha a thawhpui police vek an ni tihna a nih chu. Ka ri chuan ka tum leh lai tak chuan Henry fapa Waytan a pa silai hman thiam chuan ka ri chu a rawn kap ta siah mai. Henry chuan a fapa Wade hnenah chuan, Nang ang fapa enkawl tur ka nei hi ka van nei hle mai. Khawvel thar ka tel lohna hmunin a lo hmuak reng che. I hmuh ngei ka beisei, tih a sawi zawh hnu chuan Henry hnuk chu a chat nghal a. Wade chu a chap hawm hawm a. A pa Henry ruang chu a nu bulah chuanin a phum ve a. Chu lai hmun reh tak chu a chhuahsan ta ni. Khati zawng kha tun tum atana kan ngaihthlak theih chu lo ni leh ta a. Min ngaithlatute invaia chungah lawmthu kan sawi a, min lo ngaihthlak chhunzawmsak zel turin kan sawm a che u.